Durmuşyň on dersi atly bu wideolar bölümlerimizde durmuşymyzda iň köp gabat gelinýän temalary, bölümleri ele alyp, has giňişleýin görnüşde siz bilen paýlaşarys. Bu bölümlerimizde durmuşyndaky bütin tejribeleri, biz bilen paýlaşýan kişilerden öwrenjek zatlarymyz gaty köp bolar. Bu Durmuşyň on dersi atly wideolar bölümlerimizde Biz bilen bu ýola çykmana taýynmy? Bu bölümlerimizde bize onlarça kitap, onlarça makala, çeşme bolup kömek etjekdir. Şu ýigrimi alty ýaşyma çenli tanyşan professorym, mugallymlarym, işiniň ussady bolan kişilerden alan öwüt-nesihatlarymy hem bu wideo bölümlerimde siz bilen paýlaşaryn. Bu bölümlerimiziň ilkinji bölümini bolsa durmuşymyzyň iň esasy kanunlarynyň biri bolan özümizi tanamak kanuny bilen başlaýarys. Bilşimiz ýaly, durmuş her kim üçin manysy tapawutly bolan bir ýoldur. Bu ýolda daşky dünýä näderejede wajyp bolsa-da, iç dünýämiziň çuňlugy durmuşymyzyň ýoluny görkezýän iň wajyp kartadyr. Bu karta özümizi tanan mahalymyz dogry ýol görkezýändir. Özüňi tanamak, ynsanyň iň içgin soraglara jogap gözleýän, özüne we durmuşyna degişli iň wajyp zatlara eýe bolýan, ýolunyň başlangyjy. Özüni tanaýan ynsan nämä eýe bolanlygyny, nämäni söýüp, nämäni söýmeli däldigini, nämeleri başarmalydygyny, hatda öz gymmatyny bilýändir. Bu içki dünýäsindäki ruhy saglygyň hem-de daşky dünýä bilen bolan baglanyşygynyň düýbüdir. Özüňi tanamak näme? Özüňi tanamak diýlende diňe fiziki ýa-da bir ýüzleý tanamakdan ybarat däldir. Köp kişi özüňi tanat diýen wagtyň 26 ýaşynda bir sögsenç boýum bar diýen ýalak sözler bilen özüni tanatýarlar. Aslynda özüňi tanatmak düşünje, gorky, gymmatlyklar, ýaşamak maksadyň, duýgularyň we arzuwlaryňdan ybaratdyr. Özüňi tanamak, özüň kimligiňi bilmek diýmekdir. Öz duýgularyňy, düşünjeleriňi, berýän reaksiýalaryňy we içiňdäki gerekliligi bilmek we bulary nädip ulanjaklygyňy bilmek diýmekdir. Bu bolsa kişiniň durmuşyndaky her karary berkleşdirmäne kömek edýär. Näwagt bagtly duýýanlygyňy, näwagt stresli bolýanlygyňy, haýsy pursatlaryň seni birahat duýdurýanlygyňy we nädip bu ýagdaýlardan baş alyp çykjaklygyňy bilmek durmuşyňy dolandyrmak üçin iň esasy ädimleriň biridir. Özüňi tanamagyň peýdalary. Has güýçli karar berme ukyby. Birnäçe ynsan durmuşynda ýalňyş kararlar alar. Sebäbi nämäni isleýänligini bilmez. Özüni tanamak hakykatdan hem nämäniň gerekligini bildirer. Munuň saýasynda durmuşyndaky saýlawlar has işjeň we dogry bolar. Öz saýlawlaryňa we arzuwlaryňa görä hereket etmek daşardan geljek täsirlere garşy durup bilmegiňe kömek eder. Karar bermek temasynda meniň YouTube kanalymda hem has giňişleýin görnüşde wideom bardyr, gidip tomaşa edip bilersiňiz. Iki, gatnaşyklarda saglykly aragatnaşyk gurmak. Özüni tanamaýan ynsan başgalarynyň ondan garaşýan zatlaryna görä şekillenip biler. Bu bolsa ol kişiniň şahsy durmuşynda saglykly araçäkleriň ortadan aýrylmagyna sebäp bolar. Bu özüňi tanamakdaky zatlar bilen halatymyzda başgalar bilen aragatnaşyk gurmak biziň üçin aňsat bolar. Üç. Iç rahatlygy we bagtlylyk. Özüňi tanamak iç rahatlygy tapmakdaky açardyr. Köp kişi daşky dünýäden gözleýän rahatlygyny tapyp bilmeýär, sebäbi iç dünýäsinde rahat däldir. Özüni tanan halatynda duýgularyny has gowy dolandyryp biler, stres bilen başa çykyp biler we durmuşyndaky kynçylyklar bilen aňsatlyk ýagdaýda söweşip biler. Dört, ýaşamak, sebäbini tapmak. Durmuş diňe bir bar bolmakdan ybarat däl, bir maksat ugruna hyzmat etmek bilen many gazanar. Özüňi tanamak seniň üçin hakykatdan hem nämäniň manylydygyny tapmaga kömek eder. Bu iş, şahsy we jemgyýetde näme etmek isleýänligiňi bilmegiňe kömek eder. Durmuşdaky ýaşamak sebäbini tapanymyzda, bu durmuş biz üçin has içgin we motiwe ediji ýagdaýa gelýändir. Özüňi tanaýan wagtyň durmuş we dowam edýän bir ýoldur. Hemmeleriň tapawutly ýagdaýda we tapawutly bir tizlikde ýaşaýanlygyny unutmalyň. Kimi ýaş başyna, kimi bolsa durmuşynyň ahyrynda bu soraglary soramana başlar. Häzirki aýtjaklarym bolsa durmuşymyzda bize özümizi tanamakda ýol görkeziji bolup biljekdir. Bir. Sorag soramak we içgin gözleg etmek. Özüňe soraglar sorap başlap bilersiň. Men kim? Men hakykatdanam näme isleýän? Meniň üçin wajyp bolan zatlar näme? Ýaly soraglar içgin pikirlenmegimize sebäp bolýar. Bu wagt içinde bolsa duýgularymyzy gözden geçirmek hem wajypdyr. Özüňi tanamagyň esasy bölegi şol pursatda ýaşaýanlygyňy bilmegiňe baglydyr. Gün soňunda düşünjeleriňi, duýgularyňy analiz etmek, nämäniň seni bagtly edýänin we nämäniň bizi bagtsyz edýänini bilmegimize kömek eder. Iki, meditasion etmek. Meditasion aklymyzy rahatlatmakda, özümiz bilen içgin bag gurmakda, iň täsirli ýollardan biridir. Belli aralyklar bilen meditasion etmek iç sesimiz eşitmäge we hakyky bizi tapmaga kömek edýär. Başgada üns bermek, her pursady doly-doly ýaşamak we hereketleriň seni näl dolandyrýanlygyny bilmegimize kömek edýär. Üç, geçmişiňi gözden geçirmek. Özüňi tanamak, geçmişe düşünmekden geçýär. Çagalyk wagtynda ýaşan zatlaryňyz seni şekillendirýär. Ynançlar we jemgyýetiň senden garaşýanlary şu wagtky kimligiňi döretýär. Geçmişiň saňa näderejede täsir edýänligine düşünmek, seni bu günki ýagdaýa getirýän wagtlary tapmak hakyky saňa has ýakyn. Bolmagyny iterer. Dört, ejiz we güýçli taraplaryňy tapmak. Bilşimiz ýaly, hemmeleriň ejiz we güýçli taraplary bardyr. Özüňi tanan mahalyň haýsy işlerde üstün, haýsy işlerde bolsa özüňi ösdürmelidigiňi bilersiň. Bu bolsa özüňi ösdürmekde haýsy ädimleri ätmelidigiňe kömek eder. Güýçli taraplaryňy gujaklap, ejiz taraplaryňy ösdürmek saňa saglykly, özüňe goýýan hormatyňy gazandyrar. Bäş, özüňe wagt aýyrmak. Gündelik durmuşyň başagaýlygynda özümize wagt aýyrmagy hem unudyp bilýäris. Ýöne özüňi tanamak üçin ýalňyz galmaga we düşünjeleriňi gözden geçirmek gerek. Özüňe wagt aýyrmak, daşardan gelýän garyşyk seslerden uzaklaşyp, iç dünýämize üns bermegimize kömek eder. Özüňi tanamagyň kyn taraplary hem bardyr.

Özüňi tanamaň kyn taraplary hem bardyr. Özüňi tanaýan wagtyň uzak wagt alýan wagty bize biynjalyk duýduryp bilýär. Geçmişdäki ýaşan hadysalarymyz, wakalarymyz bizi döreden bolsa, onuň bilen ýüzleşmek bize kyn gelip bilýär. Ynsanlar özlerinde kemçiligi görmek islemezler, sebäbi bu kemçilikler bizi gynandyryp bilýär. We bu wagty geçip bilmek, özüňi. Bolşuň ýaly kabul etmek özüňi tanamakdaky iň esasy ädimleriň biridir. Başga bir kyn ýagdaý hem jemgyýetiň ýa-da başgalaryň senden garaşýan zatlaryna görä öz durmuşyňy şekillendirmekdir. Jemgyýet ýa-da başgalary seniň kim bolmalygyň hakynda seniň üstüňe gelip bilýär. Ýöne özüňi tanamak, bu üstüňe gelinmelere garşy durup bilmek, öz ýoluňy tapmak manysyna gelýär. Başgalaryň seni näli görýänligi däl-de, seniň özüňi näli görýänligiň wajypdyr. Netijede özüňi tanamak bir sapar edilip goýlan iş däldir, hemme wagt edilýän işdir. Bu ýolda esasy zat, bu wagtyň her pursadyny kabul etmek we gadyryny bilmekdir. Özüňi tanasaň, durmuşyň manysy artmana başlar we her pursatda näme etjekligiňi bilip, oňa görä hereket edip başlarsyň. Özüňi tanamak. Durmuşdaky bolýan zatlara garşy has güýçli galkan döreder. Unutmalyň, bu ýol bize kömek etjek içimizdäki duýgularymyz we bilýän zatlarymyzdyr. Öz ýolumyzy tapmak, durmuşymyzyň her pursadynda bizi erkin goýar.